Et freet mech dat der erem ageschalt hutt fir déi zweet Episode vu Splatoon 3 hei. Mir gesinn et grad, Paräis läit nach ëmmer flaach. Mir sinn um Krater hei, wou en éischt Level ofgeschloss ass. Mir kucke lo mol, wat mer elo kënne maachen nom Ofschloss vum éischte Level. Et freet sech och, wat dee komeschen Tuerm do ass. An ech mengen, kann ech dat vun hei aus elo? Nee, kann ech net. Oder muss ech dat vun hei? Positioun. Okay, ja, das hat man für du vielleicht besser. Salmini kann als Hallo helfen. Weißt du, Tisch hier, das dein Spezies ganz interessant auf Fisch ja, reagiert. Probier kann hier mal mit R. Mat R de Salmini mat Fësch hierzestäerken. Ok, an da kënne mer esou drop schéissen. A wann hien d'Fëscheeër gebufft huet, dann ass dat do fort. Dat heescht, esou musse mer dann ëmmer eis Saachen hei fräispillen. Ass dann awer e gudden Deel, eng gutt nei... Méiglechkeet an engem Story Mode. Ah, d'Plasma ass einfach so verbotzt ginn. Ähm, die kleng, klengt Biest huet also ganz schön Hunger. An domat ass de Velo frei, also virun. An da gesinn wir, dass wir hei können virgoen. Hie sitzt hei schon. De Salmini wäert also hei virop kauen, hunn ech eescht d'Gefill. A voilà, elo mol kucken. Hei an ze zerstéieren. Dat kann der esou maachen. Okay, esou gëtt de ganze Wee da fräi gemaach. Dat hat mer da schonn hei en Deel. An ech kucke, kënne mer dat do och nach? Mir mussen fir d'éischt dat do an dann. Ah ne. An net grin ginn se awer net lass, wann wann souguer een äh, ja, wat wëlls da vu mir? Dummer Sache krut. Okay, dat heescht, de fënnt souguer eng Spind-Deko, déi mer am Lobby-Terminal kënnen asetzen.

ganze Projet. Och bessen nei, du muss de ZL unhalen soss konns de hei dra sprangen. Ech mengen net dat dat fir d'Speed Runner wann der nach sollte ginn hei am Land, ech mengen awer och déi si mëttlerweil ausgestuerf. International ass fir d'Speed Runner keng sou gutt Zeen. Also der Tint muss der Tënt muss mer lo suivéieren nogoen. Kucke mer lo emol hei an. Giff mer e soen mer ginn elo dann hei virun. Do ass näischt gewiescht. Gutt, da kucke mer hei ass ass et Tënt dann e Wee nozegoen dann. Ëmmer d'Fro ob net do Géignere vläit. Voilà, an da kënne mer hei mol och alles farmen. Datt d'Géigner an der Tënt vläit sinn ass och ëmmer esou eng Saach, mee ech mengen de Moment si mer wierklech do gutt, gutter Dinger. Also mir hunn et gepackt net do erof ze falen, respektiv d'wär esouguer e Schutz do gewiescht fir eis, och net schlecht. Mir kënnen awer och nach d'Tënt hei beschéissen. Kucke mol just, wa mer hei elo esou viru schwammen. Se ginn och sou gréng ugewies, dat ass och nei. Ech erlabe mer elo mol eng Kéier zréck ze sprangen, ob mer do elo näischt verpasst hunn. Mee et war einfach zwee Wee, iwwer déi mer konnte goen. Ähm, soss näischt awer verpasst. Sou, da kucke mer deen hei Wee dann ze huelen. An dann äh, Spaass hei virun hin ze man also wierklech do déi gring gring Markéierung ass eppes neies ass do och näischt verstoppt an ech probéieren nach ewéi och an är Gléck fir ech sinn nach ëmmer no der Schriftrolle addicted well ech déi ëmmer gär gesammelt hunn an een Deeler virdrun ech hoffen einfach dat déi awer nach iech si kommen. An hie lenkt se souguer of, wéi cool ass dat dann? Dat heescht, du kanns hie wierklech als Beute esou dohinner geheien. Dat heescht, dee fixéiert se a mir kënnen einfach drop knallen. Dat ass schonn hefteg. Ech froe mech just wéi dat am Player versus Player Modus dann erem soll ausgesinn, fäert en awer ganz dat en do keng Bedeitung huet, eise klenge Racker nennt ech e mol einfach. Dir kënnt iwwregens an de Kommentare benennen, wéi soll eise Kolleg heeschen deen eis während dem Let's Player begleet. Klenge Joke, wa soss keen d'Parts kucks, wéinstens hien ass ëmmer mat dobäi, also mir si scho mat Begleedung, hoffen awer dat puer Leit vun iech dat och nach hei nokucken. Op jidder Fall ass et awer e bëssen eppes Neies, wat ech momentan richteg appréciéieren. An äh, kucken awer hei nach eppes virun ze maachen, ze kucken, do schéngt awer näischt ze sinn. An da ginn ech hei awer mol rëm rop. Dann ass hei awer schon en, en Checkpoint, okay. Nei ënnen. Ja, ma mer also virun awer eng Kippes alles immer an. Well ech wees aus Vergangenheet vun den aner Splatoon-Deeler, dat ähm, ein zu so Këschten opgeploppt sinn. Ne? Schein awer aktuell an net Fall ze sinn. Geh mal hei vieren dann. Da können wir nicht stoppen. Das ist schön. Aber ich sehe, dass wir da oben hinkommen. Geht das durch? Ja, das geht sogar durch. Ja, aber wo war das für drüben mal? Boah, ich gucke mal einfach vier und aber halt zu gehen an. Aber halt. Okay, los immer aber halt am Kreis, ganz halt hier. Du geht vier mit fahr heim eigentlich hier drin. Wo man nicht konnte stehen bleiben. Guck, ich würde Spaß am Molun, weil du hast noch ein Kollege. Ech wëll awer iwwerall also alles ofchecken. An der Hoffnung, datt iergstwou eng Schriftrolle kéint verstoppt sinn, ne? Dëst ass och eng Kéier d'Erklärung fir iech. Dee ganzen Deel hei gëtt blind gespillt. Ech weess, den Erik spillt et och grad, mee do kucken ech d'Phasen ëmmer eréischt am Nachhinein no. Notze mol erëm eise klenge Trick hei. Wann den hoffentlich geht. Ja, der geht auf das Tattoo. Hast du? Ah, nee, das ist ein Poster. Ich hatte gemeint, das wäre so ein kleines Flash da. So, da sind wir da rauf und du musst man da vier und rauf. Da das vier geht.

Déi ware soss net sou flauscheg, déi Oktorianer. Naja, also egal, déi kënne vu mir aus maachen, wat se wëllen. Also net sou wierklech, du verstees schonn, wat ech mengen. A soulaang ech den Heldenunzuch unhunn, ka mer keen Oktorianer d'Hënnt reechen. Egal, ob e Pelz huet oder net. Also et ass e bësse méi eng pelzeg Ugeleeënheet hei iwwert d'Joren, hei iwwer Splatoon ginn. D'Etikett vun vu mengem Gezei liest hien eis vir, wat ech an ech muss alles iwwert meng Ausrüstung wëssen, dat ass Reegel Nummer 1 an an dat ass per Tool well also dat hei mat ass fir gepackt. Interessant Level war net direkt am Ufank erkennbar, dat hätt ech scho misse ganz rop, ech vergiessen ëmmer den R ze drécken. Dann hun mer 300 Coins, also Fëscheeër nennen se se och, et missten och Fëscheeër sin, hun mer dann geopfert fir virun ze kommen. Geet hei eng Kéier nach of? Jo. Awer och nëmme sou just. An hei ass dann erëm esou e Moment, wou een dat kann. Geet dat duer? Jo. Ech mengen net dann awer fir d'éischt do rofsprangen, mee mir si bëssen do no links no vorn an hunn dat do gemeet, wéi et ausgesäit. Muss ech och elo, kann ech mech net méi ophennen, mengen ech, ne? Kucken mer mol, ass dat den drëtten Level, dee mer dann haut nach giffe maachen. Dann giff ech soen awer, dat mer herno bei 20 Minutte rëm sinn an Schlüsselerliefnes fir Spürnasen eis da lo virhuelen. ZL gedréckt halen an da geet et an drëtt Level vum Projet. Scheng, ech tippe mol se wann ech den Titel sou liesen, dat hei em Schlëssel geet fir déi ze fannen. Awer nach ëmmer keng Schriftrollen, wat ech bëssen, wéi gesot, stutzeg fannen. Dat geiert fir mech einfach bei engem Splatoon-Deel dobäi. Voilà, mir hunn e Schlëssel fonnt. A mat deem Schlëssel kann een dann esou déi Këschten opmaachen, wéi se hei sinn. An da geet et am Level och virun. Ech kucke lo just, éier mer. Ënnen ass erëm näischt. Kréie mer dat eben och elo presentéiert hei. Okay, do ass dann. Okay, do. Ass dat lo hei, dat mer kënne. Voilà, dat do kënne mer, kréie mer gemeeschtert. Leeft deen aus? Oder bleiwen déi permanent? Déi schénge permanent ze bleiwen, hunn elo keng

Scrollen, also afierwen soll ech einfach. Wat ass dee Poteau do? Einfach just Deko hoffen ech, da muss man hei rem, denkt mech so zréck, dass man just dat déi richteg hei mathuelen. Also hei ass dann just déi awer alles e bëssen. Ass hei soss nach eppes? Äh, alles bëssen anzefir fir ons eben ze entdecken. Dës Säit ass och nach eppes. Und do gesinn ech schon, ass schon méi béise Géigner dann am drëtte Level opzefannen. Dat hun awer net krut. Wow, do, do stoung se awer ganz geféierlech do. Den hun ech emol am Ufank net gesinn. Hat mer schon bal den éischten Dout hei gehat. Mee ech wëll awer elo nach kucken, wat hei sou ass. Nach e Schlëssel. Also hu mer elo 3.

Muss ja awer sou hiecht si sinn. Hm. Ech will die do kréi och nach kréien, dat ass de Punkt. Vläit am Schwammen. Okay, dat do iwwerfuerdert mech grad wéi zum Däiwel. Wëll ech do eropkommen? Op de Potto, deen ech net Okay, so war doch net. Me schon komisch also oder kann ich so opsprange vu der Doseite ich probéiere mal dat. Dat do net gläich Distanz ass. Dach, ok, esou komme mer dann erop. Mee wéi zum Däiwel? Ech menge net, dass de do kanns esou drop sprangen aus der do Distanz. Hoffen ech emol einfach fir d'Spill. Mir kucken eng Kéier soss hei e bësse ronderëm. Näischt tëschent de Flächen. Verluer. Also déi mierkt ech e bësse Schriftrollen dran, mee dat huet een einfach iwwert d'Joren ugeleiert an dem Deel hei. An hei ass dann nach e Schlëssel an da misse mer elo zwee hunn. Voilà, an dat ass scho mol gutt. Well du brauchst och zwee fir hei eranzekommen. Okay. An dat schéngt da scho bal den Enn vum Level ze sinn. Gutt gemeet, awer just dee Poteau huet mech grad esou irritéiert an deem Ganzen hei. Ähm, dat ech wierklech do de Rescht rem vergiess hunn. An ech mierke wierklech e soss, d'Thema Schriftrolle gëtt et anscheinend net méi. E bëssen traureg grad fir mech, mee soit. Den drëtte Level ass dann ofgeschloss. Schlësselerlebnes hei, ähm, mir hu vill Schlëssele fonnt. Ech mengen, et waren der fënnef souguer, oder véier bis fënnef, soen ech emol. Do schreift erëm ee Klugschësser, beschtëmmt waren et der sechs. Op jiddwerfalls awer e bëssen interessant opgebaut an et ass alt elo fir en Intro gutt, well mer alles lues bäibruecht kréien, wann ee Splatoon net gespillt huet. An hien ass ganz houfreg op eis. E wëll eis keng Angscht maachen, mee bei deene flauschegen Octoraner gruselt et mer. Ech mengen, mir brauche Verstäerkung. An hie wéilt elo de Kommunikator uschmäissen. Test, eent, zwee, dräi. Hei Kuttelfësch, Over, héiert ee mech? Nummer zwee hei ouwer. Bass du et Bopi? Wou bass du? Nummer eent sprécht hei. Nummer zwee. Opa turnt erëm an der Weltgeschicht ronderëm ouwer. Wourop waarde mir nach? Nummer zwee. Sammele mer eis erëm zesummen. Roger bleift sprëtzeg. Also do kréie mer dann erëm.

Dat Deel ass hinüber, och gutt. Also los, fänke mat un. An ech giff soen, no deem klengen Gimmick, wat d'Story ugeet mat der Nummer 1 an Nummer 2, déi kennt zwou Splatoon 1, a mir nach den Umph Umph Umph héieren, wien dat erëm war, den DJ Octarian, wann der net kennt, dat war och vum Splatoon 1 vun Ufank un dobäi, Géif awer soen, nodeems mer an dëtt Level gepackt hunn, bleiwe mer eng Kéier nach 20 Minutten. Ech soen iech Merci erëm fir d'Nokucken. Eng Kéier Merci un eise Partner Le Réservoir, deen et eis hei erméiglecht huet, deen eis hach ënnerstëtzt. An da gesi mer eis erëm nächste Méinde bei der nächster Episod vu Splatoon 3. Ciao ciao!